Today tori na ogbonge tori of how people carry their sense do overdo come use their hand land for inside wahala. This na the tori of the towa of babel, the highest story building for inside bible wey baba God take scatter. all di languages of dis world. Welcome to Africa Bible Tori where we dey break Bible tori from Genesis to Revelation into sweet pidgin tori. Make we begin. Long time ago, everybody for dis world dey live together like one big family. Dis na different families wey join body together dey live as one. And the funny thing be say everybody dey speak the same language. No misunderstanding, no cho cho cho, everywhere dey peaceful and sweet. Day by day, children dey surplus, marriages dey always take place, which means almost every weekend na owanbe as we dey call am today. Imagine say everybody for this world dey live together. Hmm. During evening time, different families go come out, share their stories and ideas. Dem go play drums, sing, dance, eat and drink. Aside from pure entertainment, dis na how dem dey take express demsef. Nobody dey live under pressure but one day, all of dem make one big decision wey change dia lives forever. All of dem decide to move comot from dia area go settle for anoda land. Everybody carry their load, na so movement start. Dem waka, waka, waka come go reach one place wey dem dey call Shino. Omo the land pure, e make sense and flat. This na correct area for dem to build their estate. One day, na so dem begin do meeting. One elder come stand up and talk. He say, Make we build one big city and tower way tall reach the heaven. That way our name go great. That way, we go make name for ourselves. We no go scatter for everywhere. We go dey one place. How una see am? Everybody shout, Bam! Correct! ah ah ride on sir the idea be like better idea for their mind but problem no dey finish o the problem come be say how dem wan take build this their skyscraper when e be say for that time technologies wey dem dey take dey build big big houses never dey na so one person stand up and suggest e say Make we bake some bricks and use tar take build am. e go strong well well pass mud house. na so everybody wey get contribution come begin dey hard. everybody eyes open dem begin shout eh idea dey cry sense too much as everybody begin celebrate dem dey jubilate because the idea make sense very well. Na so project start. Lift steady now. Block upon block dem begin build. Kpoo kpoo kpoo noise everywhere. The tower high wey no be small. Cloud don dey cover am but dem no stop. E remain small make the tower enter Baba God backyard. Baba God have to come down from heaven to see wetin dey go on. Uh-uh. Wetin dey go on for here? Hmmm na serious over confidence dey worry dis pipu oo, see as dem dey build towa come reach my doormot hmmm, baba God come look sey if dem dis pipu fit do dis thing, As one pipo wey dey speak and understand di same language, dem notin go fit stop dem for anytin wey dem wan achieve for dis world. For dat reason, Baba God have to call meeting, e sey, Oya! Make we go scatter dia language, make dem no fit understand each oda again. I wan see how dem go take join head, take continue dis project. Na so Baba God arrange plan. pour sansan inside their garri mix their language like jollof rice mix with fried rice baba god give them different different languages before you know wahala burst imagine one man dey shout for igbo another one dey reply am with yoruba na so confusion enter gbam work stop nobody fit understand each other again dem dey talk So na like bird noise dem dey hear. As e be say dem no fit understand each other again, na so dem begin drop tools, waka comot. Na so dem begin waka go different different places for the world. The tower become abandoned project. Na so dem name the place Babel because na there Baba God take scatter all the languages of this world. Dis tori carry big lesson especially wen you tink am well. Wetin dis tori teach us and why e be sey as e be sey dia project dey go on smoothly and e be like sey di idea na beta idea, why Baba God intervene to scatter where be like sey don dey sweet. Now make i show you wetin really happen after baba god create this world im plan be say make people multiply and full this world for different different places for this world but these people gather together and decide say na one place dem go stay Dem say make we build dis towa to make name for awasef. So di problem no be di towa, na di pride and di plan wey no follow wetin Baba-God want. Dats why God scata dia language, so dem go move and spread all ova di world. Baba-God know sey notin for dis life wey we no fit achieve. In fact, na im give us dat pawa to fit take achieve anytin wey we want for dis life, especially wen e be sey you get pipo around you wey dey support wetin you dey do wey understand the same language wey understand the dream of wetin you dey try to achieve but the reason behind every plan na im be the koko no be every plan wey sweet for mouth go work for hand most of the time your plan fit no dey in line with baba god original plan for you na why im dey press break

na baba God dey press break for the matter so that he go fit carry you go where you never see before. Remember say na baba God plan still be the best for you. So make you share this story with anybody wey you feel say dey the same journey with you.